Minn Bormla, is-sit illum.com.mt niżel issa birżebbuġa kif qed induru diversi lokalitajiet f'jum l-elezzjoni ġenerali tal-2022. Birżebbuġa tagħmel parti mill-ħames distrett elettorali illi jinkludu wkoll il-lokalitajiet ta' Ħal Kirkop, l-Imqabba, Ħal Farruġ, il-Qrendi, Ħal Safi, iż-Żurrieq u Bubaqra li hija żona fiż-Żurrieq. Tajjeb illi ngħidu li dan huwa distrett illi lejh qed iħarsu ħafna għalfejn qed ikun imsejjaħ fil-fatt id-distrett tal-mexxejja. Il għaliex fuq dan id-distrett qegħdin jikkontestaw kemm il-Prim Ministru Robert Abela u anke l-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech għalhekk għada waqt li jkun għaddej l-att tal-vot wieħed ikun jista' jqabbel kemm ġab wieħed u kemm ġab l-ieħor. Ħankunu qegħdin nagħtu ftit dettalji tal-voti u ta' dan id-distrett fil-fatt voti eliġibbli ġifieri hawnhekk ħajivvutaw 26,360 eh, persuna. Baqgħu ma nġabrux minn dan id-distrett 694 vot. Ħanatu ħarsa issa lejn il-kandidati ta' dan id-distrett għaw żewġ kandidati għal partit Abba, Radu Ġorġ u Antonja Gawċi għall-ADPD. ħarġet Melissa John Begley u mbagħad il-Partit Laburista għandu disa' kandidati li huma dawn, Owen Bonnici, Gianluca Cutajar, Stephen Strinzo Azzopardi, Julia Farrugia Portelli, Jean Claude Micallef, Robert Abela, Joseph Mario Sammut, Omar Farrugia, Miriam Dalli. Għall-Partit Nazzjonalista mbagħad sitt kandidati li huma Stefan Caruana, Francine Farrugia, Bernard Grech, Stanley Zammit, Anthony Bezzina, Owen Sciberras u għall-Partit Popolari joħroġ Clint Calleja. X'ġara fl-aħħar elezzjonijiet hawnhekk f'dan id-distrett li huwa distrett li l-Partit Laburista dejjem ġab maġġoranza fih? Fl-elezzjoni ġenerali tal-2017, id-distakk bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista kien ta' 7,539 vot favur il-Partit Laburista. Dan id-distakk issarraf fi tliet deputati għall-Partit Laburista u żewġ deputati għall-Partit Nazzjonalista. Tlieta għall-Partit Laburista, tnejn għall-Partit Nazzjonalista. Kif qed taraw warajja l-iskola li fiha għaddejja l-votazzjoni, wieħed mill-postijiet hawnhekk f'Birżebbuġa, kif rajna kemm fil-Belt Valletta Anke f'Bormla l-andament huwa wieħed kajman ħafna għalkemm irridu ngħidu li hawnhekk f'Birżebbuġa rajna ftit iktar attività minn dik li rajna il-Belt u anke ġewwa Bormla. Fil-filmat li għadda meta konna Bormla għedtilkom se jiġri wara li jiġu ssiġillati l-kaxxi u jmorru fis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar. Meta jaslu l-kaxxi kollha, jiġifieri dan qegħdin nitkellmu fis-sigħat bikrin ta' filgħodu imma jridu jaslu l-kaxxi kollha inkluż dik ta' Għawdex jibdew jinfetħu l-voti. kaxxa kaxxa bi qbil mal-partiti u anke dawn jibdew jitpoġġew il-voti kollha qrashom 'l isfel. Dan huwa proċess illi ħa jsir matul il-lejl. Għada filgħodu mbagħad fid-disgħa jibda l-proċess tal-għadd tal-voti. Għalkemm din id-darba ħa jkun qed tintuża b'mod elettroniku, ġifieri mhux se naraw il-garżelli bl-ismijiet tal-kandidati pero il-voti xorta ħa jiġu murija lid-delegati tal-partit. Jiġifieri eh, jinqabad il-vot jitolla l fuq biex dak li jkun ikun jista' eh, jara jekk hemmx pereżempju xi vot dubjuż u mbagħad meta eh, jingħadu ammont ta' voti dawn jitpoġġew fl-iskener biex jibdew jiġu skenjati. Għalhekk il-proċess jista' jkun ukoll wieħed mexxej ftit ieħor minħabba l-fatt li m'hemmx għalfejn isir l-ewwel att u mbagħad jerġgħu jinqalgħu il-voti u jsir it-tieni dan il-proċess isir kollu f'salt. Wara ftit ħin il-partiti mis-sampling tagħhom ikunu jistgħu jtuna anke indikazzjoni tar-riżultat, però mbagħad min tela' u min ma telax inkunu nafu meta joħroġ ir-riżultat kollu finali. Il-Kummissjoni Elettorali qed tbassra li dan jista' jkun tard il-Ħadd filgħaxija jew inkella anke fis-sigħat bikrin tat-Tnejn filgħodu. F'dan in-nofsinhar ta' filgħodu aħna ħa nifqu hawnhekk, Birżebbuġa. Wara nofsinhar, tard wara nofsinhar, se nkunu qegħdin induru aktar lokalitajiet biex naraw dak il-ħin kif ikun għaddej il-proċess. Inkunu nistgħu nktukom ukoll dettalji tat-turnout il għaliex fi Satej joħroġ l-ewwel turnout, inkunu nafu kemm ivvutaw nies sa dak il-ħin u ntukom aktar informazzjoni u aħbarijiet li ġraw matul il-ġurnata.